Так, озынрак кирәк. Озынай әле. Сәлам җәмәгать. Миннән мең тапкыр кабатлап тормагыз инде. Үзегезнең кайда икәнегезне беләсез. Бүген мин килдем, беләсезме кая? Бүген мин килдем Рәхми Коча дигән музейга. Гомеремдә беренче тапкыр үзем теләп музейга килдем. Ләкин бу музей нормальный музей җәмәгать. Монда техника, көймәләр, паровоз, нәрсә генә юк. Менә бу музейлар миңа һәм минем ишеләргә бик ошарга тиеш. Киттек, җәмәгать. Бу музейның миниатюрасы инде. Кердек бу җирдән һәм кердек менә монда. Хәрбез менә монда. Әйе. Амбреллалар да бар, карале. Су асты. Шәр. Тимердән. Сып тирдән. Башына кия торганы да бар. Мин ишеттем, менә бу бөтен экипировка бер 100 килога җитәргә мөмкин дип. Шуңа хәтле авыр көчкә йөрисең, су астында гына әле. Бүлими нормально йөрерлек дип ишеттем мин. Җир шары, но сыйфаты әллә ни искитәрлек түгел. Пластик. Каралы кара, тешләнгән алма да бар. Илдар, мин сиңа MacBook таптым. Кил ал. Но бәясе синекеннән бер 5-6 тапкыр кыйбатрак мөгаен. Бәлки анардан да күбрәктер. Телевизорның эшләү принцибын күрсәткәннәр, карале. Матрицасын кискәләгәннәр. Ничә катламнан тора һәм иң артында светодиодлар яктырта. ноутбукны тураклап салганнар монда бу балаларга рәхәт инде монда җәмәгать мин дә балачакта шулай китерсәләр мин бөтенләй шат булыр идем скутерга да покой юк урталай бүлгәннәр әйе бу бензин багы ахрысы бу кран ниге редукторында кискәләп пыяла куйганнар вариаторлары күренә бөтен әйберсе күренеп тора җәмәгать

Менә, җәмәгать, менә моның двигателе күренергә тиеш. Шатуннары ни хәтле озын, һәм ходы бик озын. Бу дизель. Хәтта беләсезме, җәмәгать, барабан тормозында кисеп куйганнар. Тәгәрмәче әйләнә һәм барабан тормозы да күренә. Аны монда видеода күренмидер инде. Җәмәгать сүз уңаеннан минем каналда дифференциалның эшләү принцибы бар. Кереп, лайк куеп, кыңгырау сугып чыгыгыз, яме? Һәм сезгә монда бүтән машинаның эчәкләрен күрсәтә торган булам. Кисеп салганнар, җәмәгать мондый әйберләр, моның хәтле кисемнәр хәтта безнең уку йортында да юк иде. Шуның хәтле яхшы күрсәтелгән. Дөресен әйткәндә, безнең уку йортында машина тулаем юк иде. Аерым этәргеч, аерым тартма, раздатка, алары бар иде. Монда менә подвескасын да карарга була. Крылосын алып атканнар. Ишек эчләрен дә күрсәгез була. Монда менә ныгыткычы. Ишекне шулай ныгыталар. Килеп бәрелгәндә бөтенләй эчкә кереп китмәсен өчен салонга. Хәтта урындыкларына хәтле кисеп ташлаганнар. Монда шахатлы тавыш. Белмим, ишетелә микән инде. Двигательнең эшләү принцибы җәмәгать. Җәмәгать монда балалар эштән чыгаралар, атларга ирек юк. Шуңа күрә моннан сыптырырга кирәк тизрәк. Болар тегендә күчкәнче. Җәмәгать, мин сезгә хәр бер әйбер күрсәтәм, әйме? Сезгә бу ошамаска мөмкин түгел. Үземне үзебездәге кебек хис итәм мин моны күргәчтән. Чып-чын, безнеңчә, топчик. тюнинный копейка ул әле хәтта утыртылган да кара йодрык сыймый һәм дисклары җәмәгать 17 литио арттан нәрсә барабан торамы хәтта артта да тормоз дисклары тора ярым ковшлар куелган эшен карасын аның алды тонированный бункер өстендә панорама тора чешкалар бар воздухозаборниклар бар акулныкы кебек ут җәмәгать топ Чик. Копейкадан соң шундук тагын да искерәгенә күчәбез. US Mail дигән тегәрмәчләре спислы. Бу агач, чынлап та моның кузовы агачтан җәмәгать. Эчендә ниндидер двигатель торадыр инде, бик көчле бер 30 ат көчлек, шундук ертып ташлый торган, киткәндә штанын кала торган. Lincoln Шуның хәтле зур размерлары бар микән? 6 литр диярлек V8 тора монда. Ат көче 90 Бу элекке заманнар өчен бик көчле машина җәмәгать. Максималь тизлеге 112. Ә бу нинди килтерәфен? Моның ничә ат көче бар икән? 20 ат көче булган. 20. Ник менә шунда авырлыгын язмаганнар? 4 цилиндр, 3 литр, 2 кушымлы. Максималь тизлеге 48. Кулдан кабызасың, һәм әгәр бәхетең булса, чыраеңа бирмәячәк. Подвескасы моның гениаль, гап-гади. Шкваринда утыра, тягалар, Амортизатор юа ахрысы. Бу беләсеңме, җәмәгать, әгәр амортизатор юк икән, бу бер сикерсә, менә шулай итеп сикереп бара торган була инде. Туктаганчы. Ә фара эчләренә мөгаен керосин лампасы куйганнардыр инде. Эче кап-кара. 1913 елгы машина. БМВда үз вакытында нинди борчак ясаган. Инде килтерә фон ясаган 3 тәгәрмәчле машина. Җәмәгать менә бу машина 85 белән чабалган. Әгәр 85 белән борылышка керсәң, әйме, бу мөгаен туктап тормас, шундук тәгәрәп кенә китәр инде. Һәм әйтергә кирәк, ишеге алдан ахырысы менә шулай иттереп ачыла. Менә шуннан керәсең, кырыйдан түгел. Ә менә бу Фиатны мин беләм. Нинди машина бу җәмәгать, карагыз әле. Ошаганмы? Найса ошаган. Шевролелар китте монда, шевелләр. Шуның хәлле озын. 5 метрдан артыктыр бу. Ну киң, ну зур. Үлеш, җәмәгать, Форд, Мустанг алып китергә кирәк моны. Шуның хәтле зур. Болар ничек дөньяга сыйды икән, а? Volkswagen Жук. Морган Фриманның борынына охшаган бу. Менә җәмәгать, менә бу нормаль тема. Менә моны хуплыйм мин. Үзе кечкенә генә кеби улаем, ләкин салонын кара ни хәтле иркен. Менә монда 10 кеше сыя инде. Әле баянга да урын калачак. 55 ат көче, 135 белән барылган. 1962 елда җәмәгать мин үземә бер дигән идеаль машина таптым. Turkish Airlines ка охшаган бу. Та-да! Моны җәмәгать 100% авиаторлар проектлагандыр инде. Чөнки бу очкычка охшаган. Унда ике ат кеше 96 белән бара алган. Машина күргән саен гына елмаеп йөрим, дурак кеше заман. Балачага кебек. Менә бу машина, үй хәтле машина. Эчендә бер нәрсә юк. Руль, рычаклар, ике педаль һәм тагын нәрсәдер. Бу ахырысы ниндидер радиолокацион берәр нинди машина булгандыр инде. Тәгәрмәчләрендә хава дигән әйбернең әсәре дә юк, җәмәгать. Тоташ резин. Калын, Тыгыз. Рессорлар бармы соң моның? Ә, Рессорлары бар, ләкин амортизаторлары юк. 4 цилиндр, 5 тә 2 литр, 32 ат көче җәмәгать. Менә шул бандураны күчерергә 32 ат көче кулланганнар. 1917 елгы машина. Хәзерге машиналарны чагыштырыгыз. Йөк машиналары һәм моны. Кузовы тулысынча агачтан, амортизаторлары юк.

Тегермәчен кил кебек ясаганнар. Кимәнеке кебек. Ничә тонна икән бу, ә? Миңа дисә бу шома белән бер өч ярымга якындыр дип уйлыйм мин. Днепрныкы кебек оппозитный двигательләр тора монда. Вышкалар бармы, юкмы? Вышкалар, вышка. Менә вышка да бар. В сыман да бар, оппозит двигательләр дә бар, I хәрефе кебек тә бар. О, Юпитер, менә бу Юпитер бит инде җәмәгать. Ямага дип язып куйганнар, но Юпитер икән беләбез бит без моны. Ә бусы планета. Менә бусы планета, бусы Юпитер, аңлашыла. Нәрсә бу? Я үррәкме? Бимота дигән. Ничә ат көче монда? 63 кенә, ләкин 200 ум белән барала. Уфаллы арбасы да бар хәтта. Бу балаларныкыдыр инде. Балаларны шундук бала чагыннан эшкә өйрәтер өчен, әйме? Җәмәгать, минем дә мондый бәләкәй машинам бар иде. Москвич. Аяк белән әйләндереп йөртәсең аны. Ну, озак йөреп булмады анарда. Тиз үстем дә, сый алмый башладым да, бетте. Ә бу тегермәч мин сиңа әйтим. Өстенә утырып йөрисең. Артында бер килтерәфоне дә бар. Шиелеп китмәс өчен.

Храповик та тора кире төшеп китмәсен өчен. 4 цилиндр дигән бүтән бернинди мәгълүматы юк. Зурлыгын әйтсен аны, Мигрос рекламасы. Дизлайк отписка җәмәгать. Тәк, димәк җәмәгать, Мигрос ул элек-электән булган әйбер димәк, әме. Хәзер генә барлыкка килгән әйбер түгел. Үзеңә пятерочка белән магнит түгел алайса. Тарихлы нәрсә. Бар белән эшли торган этәргечле нәрсә икән бу? Каток микән бу? Рулен кара син аның, озынлыгын. Кара кая хәтле килә. 2 метрлы вал. Ә монда су агызасыңдыр инде мөгаен, артыгын, кирәкмәгәнен. Ә каян тутырасың? Җәмәгать бу шартласа күңелле булачак, сүз дә юк. Үзе бер бомба хәтле була бу. Менә шунда киреп утырып, шуның белән идарә итәргә кирәк инде. Ә менә булса маховик булса кирәк. Шалт-шулт, шалт-шулт әйләнеп тора торган. Киреп китсәң, җәмәгать. Бөтен бакча буйлап тараласың, бер әйберен калмаячак. Әйтергә кирәк, җәмәгать, балалар бик күп кызыксыналар. Күренә инде, шатланып йөриләр, минем кебек елмаеп. Ә бу җәмәгать тегермән ахрысы. Тегермәнме инде май кыса торган җайланмамы? Менә бу ике таш нәрсәне дә булса изә, һәм моннан май яки сок ага. Монда бу абзыкаең нәрсәләр бушата инде. Карасын ни хәтле җайланма кирәк. Ике катлы чаклык этәргеч. Шатуннары гына бер 2 метрдан артык. Мин моның эшләгән тавышын инде ишетәм. Даң-дың, даң-дың, даң-дың, даң-дың, менә шулай итеп эшли бу. Ну, бу моның белән чагыштырганда бөтенләй бала чага инде. Маңка малай атасы янында моның хәтле генә. Кая кирәкмәгән җиргә дә менеп төшергә дә. Яхтыны өстән күзәтик. Чын кимә бит бу әй. Менә монда балык тутырасы инде рәхәтләндереп. Кара нәрсә тора, җәмәгать. Автожир менгезеп куйганнар. Юк, чынлап та автожир. Нәгүзе. Әтигә сәлам. Менә сиңа автожир, ал да кит. Ну, шавырга урын юк инде, менә шуннан кузгалсаң гына, белмим, ничек кузгалырсың. Ләкин мөмкинлек бар, монда ПВО торадыр дип уйламыйм. Бәхетеңне сынап кара иде.